Унбишенче сентябрьдә актер, драматург, режиссер һәм профессиональ татар театрына нигез салучыларның берсе Кәрим Тинчуринның туган көне. Быел театр сөючеләр аның 134 еллыгын билгеләп үтә. Традиция буенча бу көнне Кәрим Тинчурин исемендәге Халыкара Заман милли драматургия театр фестивале ачылачак. Быел ул унынчы тапкыр үткәрелә. Татарстан, Башкортстан, Марий Эл һәм Түбән Новгород театрлары коллективлары шәһәребезнең төрле театр мәйданнарында үзләренең спектакльләрен тәкъдим итәчәк. Тулырак Эльвира Хөснетдинова сюжетында.
Ул уникаль шәхес була. Татар әдәбияты классигы, күренекле артист, режиссер, үз вакытында мөгаллимлек тә итә. Татарның затлы улы, асыл ир егете Кәрим Тинчурин, репрессия чоры корбаны. Фаҗигале язмыш һич гаепсезгә җәзалап, чын мәгънәсендә җәзалап үтерелгән кеше. Аны бик нык төрмә сакчылары бик нык кыйнаган һәм Заһида апаны тинчеренең сөйләвенә караганда ул үзенең канлы күлмәкләрен җуарга да бирмәгән Заһида апага начар булмасын
Кәрим Тинчуринның каберен озак эзлиләр. Аның исемен йөрткән театр җитәкчелеге Федераль куркынычсызлык хезмәтенә дә мөрәҗәгать итә. Архангел зиратындагы туганнар каберендә җирләнгәнен белгәннән бирле, 2014 нче елдан, бирегә килеп чәчәкләр кую күркәм традициягә әйләнде. Әлхәмдүлилләһи раббил галәмин. Кәрим Тинчуринның туган көнендә аның рухына дога кылдылар, милләтебез өчен башкарган эшләрен искә алдылар. Профсоюз урамындагы ул яшәгән йортта музей булдырырга кирәклеге турында сүзләр әйтелде. Хатыны Заһидә ханым Кәрим Тинчуринның әйберләрен Рабит Батуллага биреп калдыра һәм драматург исемен йөрткән театрга васыять итә. Кәрим Тинчурин исемендәге халыкара театр фестивале ачылган көнне аның кайбер архив документлары театрга тапшырылды. Кәрим Тинчурин исемендәге халыкара театр фестивале 1990 нчы елларда ук башланып китә, берара тукталып та тора, ә инде 2012 нче елдан яңадан торгызыла. Дөньядагы соңгы вәзгыять чарага үз тәртипләрен керткән. Узган ел фестиваль үткәрелмәде. Быел Татарстаннан алты һәм читтән алты спектакль катнашырга тиеш иде. Тик соңгы көннәргә кадәр үзгәрешләр булып тора. Халыкара дип әйтү, чыннан да шулай, чөнки безнең чит дәүләтләрдән дә килделәр. Һәм быел без Сөйләшүләр булды. Быелга гына без әз генә чит илләрдән чакырмый тордык. Венгриядән безнең киләчәк бер Сәрдәр исемле татар җегете, ул озак кына инде Польшада, Венгриядә, шул Румыния якларында спектакльләр куеп, бик танылган кеше. Һәм менә алар килеп җитәләр иртәгә һәм алар карап, ул үзенең спектаклен куячак безнең октябрь аенда. Быел фестивальдә Россия һәм аерым алганда Татарстан театрларына басым ясала. Шкетан исемендәге Марый милли театры җиде телдә уйнаячак. Түбән Новгородтан моноспектакль аерым игътибарга лаек. Ә Татарстан театрлары исә, гомумән, бу өлкәдә илдә әйдәп баручы санала. Хәзерге заманда, хәзерге көндә безнең милли театр ул үсештә. Һәрбер театрның ниндидер кызыклы, үзенчәлекле спектакльләр бар. Алар актив рәвештә фестивальләрдә катнашалар, үзләре бик күп фестивальләр оештыралар. Буа, Әлмәт, Әтнә, Минзәлә театрлары. Алар хәзер бик зур үсеш алганнар һәм ничек инде аларны чакырмаска фестивальгә. Татарстанның дәүләт театрлары гына түгел, бәйсез театрлар да катнаша. Әйтик, Моң мәйданчыгы чын татар спектаклен тәкъдим итәчәк. Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама татар дәүләт драма театрының өч ел элек фестивальгә алып килгән спектакле иң яхшы дип табылган иде. Бу юлы Ркаил Зәйдулланың Нәгыймә әсәре буенча куелган спектакль тәкъдим итәләр. Сөмбез Айтматов бит ул, беләсегез килсә, кыргыз язучысы саналса да, аның әнисе татар, безнең яклардан. Нәгимә, менә шушы татар кызыннан башлап без Шыңгыз Айтматовның аналар язмышына багышлаган бөтен әсәрләре эчендә кайнап, менә шундый Нәгимә Әсәрен барлыкка китердек һәм менә фестивальгә алып килдек. Бу спектакль әле, дөресен генә әйткән вакытта, яңа туган бала кебек тора. Ул А сүзен дә әйтмәде, Б сүзен дә әйтмәде. Үзенең беренче сүзен унсигезлекене әйтеп җибәрер дибез. Кәрим Тинчурин исемендәге бу фестивальгә безнең Чаллы театры, 17 нче сентябрь көнне алып килгән шәһәр нокта брежнев әсәрен күрсәтәчәк ул билгеле булганча шамил идиатуллинның город брежнев дигән романына нигезләнеп эшләнгән дүрт сәгатьлек спектакль чаллы тамашачысы менә театр сәхнәсендә чаллы театр сәхнәсендә беренче тапкыр менә шушындый Зур вакытны алган спектакль белән танышты һәм рәхәтләнеп әйтә алам, бик җылы кабул итте. Шуңа күрә өметләнәбез, Казан тамашачысы да спектакльне яңалыгы белән, яшьлеге белән матурлыгы белән җылы кабул итәр дип. Быелгы фестивальнең үзенчәлеге, программага нәкъ менә бүген яшәп иҗат итүче авторларның әсәрләре кертелгән. Алар үзләре дә төрле чараларда катнашачак. Кәрим Тинчурин исемендәге унынчы Халыкара заман милли драматургия театр фестиваленең тагын бер үзенчәлеге, чара кысаларында хәзер яшәп иҗат итүче драматурглар һәм театр тәнкыйтьчеләре белән тематик очрашулар булачак. Алар арасында Ркаил Зәйдулла, Алжас Жанайдаров, Мансур Гыйләҗев һәм башкалар. Әлеге очрашуларда театраль белем алучы студентлар да, тамашачылар да катнаша ала. Һәр спектакльдан соң фикер алышулар каралган. Ә фестивальнең соңгы көнендә түгәрәк өстәл уздырылачак. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.